अपन मिथिला अतुका मिठगर भाषा अतुका संस्कृति अतुका बुद्धजीवी लोक माछ पान मखान सन सन कतेको चीज लए जानल जाइत अछि मुदा अखन के समय मे मिथिला के जाहि सँ राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भेल ओ अछि अतुका मधुबनी पेंटिंग यह तक के एकटा ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत अछि कहल जाइत अछि जे राजा जनक के समय में हुनकर पुत्री जानकी विवाह काल में पूरा मिथिला के एही चित्रकला से सजाओल गेल छल एही में मिथिला के सांस्कृतिक देखाओल गेल जाहि से अयोध्या से आवे वाला लोग सब के एकटा महान संस्कृति तो परिचय कराओली ई चित्रकला पारंपरिक तौर पर अतुका महिला सब द्वारा शुरुआत कैल गेल छल आब एहि में पुरुषक भागदारी सेहो देखल जा सकैए कहल जाइत अछि जे ई चित्रकला बहुत हाल तक इतके भूभाग तक सीमित छलै परंतु उन्नीस सौ चौंतीसक भूकंप के बाद एतुका दौरा करय वाला विलियम जी आर्चर नामक अंग्रेज के एहि चित्रकला के किछु अंश देखौलनि जाहि से ओ बहुत प्रभावित भेला और उन्नीस सौ उनचास में अपन मार नामक आलेख में एकर तुलना पिकासो से केलनि एहि के बाद एहि चित्रकला के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति सेहो भेटल प्रारंभ में एकरा घरे आ मैटक देवार पर बनाओल जाइत छल मुदा आब ई कपड़ा कागज कैनवास पर सेहो बनाओल जाइत अछि एहि चित्रकला के दूटा शैली अछि भीति आ अरिपन भीति के गोसनी आ कोहबर घर में बनाओल जाइत अछि गोसनी में धार्मिक प्रतीक के दर्शाओल जाइत अछि जेना कि दुर्गा माँ काली शिव पार्वती विष्णु आ राजा सलहेश इत्यादि आ कोहबर घर में विवाहिता के कमरा के सजाओल जाइत अछि अरिपन के शुभ कार्य में घरक आंगन में बनाओल जाइत अछि एहि चित्रकला के पांचटा प्रमुख प्रकार अछि भरनी कचनी तांत्रिक गोदना आ कोहबर एहि चित्रकला के माचिस के तिल्ली या बांसक कलम सँ दीवार आ कागज पर उकारल जाइत अछि एहिके लेल कागज सेहो हाथेसँ तैयार कयल जाइत अछि गायके गोबरके घोल आ बबूलक गोन्दके मिला कऽ सूतीके कपड़ासँ ओकरा कागज पर लगाओल जाइत अछि एहिमे काज होबयवला रंग सेहो पूर्णतः प्राकृतिक होइत अछि एहि रंगक लेल अलग अलग रंगके फूल पत्तीके पीस कऽ ओहिमे बबूलक गोन्द आ दूध मिला कऽ तैयार कयल जाइत अछि एहि चित्रकला के क्षेत्र में सीता देवी जगदम्बा देवी महासुंदरी देवी बौआ देवी आ गोदावरी दत्त जी के पद्मश्री से सम्मानित कयल गेल अछि आ भारती दयाल जी के एहि क्षेत्र में नेशनल अवार्ड सेहो देल गेल अछि कतेको भारतीय ट्रेन जेनाकि बिहार संपर्क क्रांति जनसाधारण एक्सप्रेस आ पटना राजधानी के कोच पर एहि चित्रकला के देखल जा सकैए मधुबनी स्टेशन के एहि चित्रकला से सेहो सुसज्जित कयल गेल है आ दरभंगा सहरसा सन सन कतेको स्टेशन पर एहि चित्रकला के रंग बिखेरल जा रहल अछि आइ चित्रकला के विस्तार बहुत पैघ पैमाना पर भऽ चुकल अछि भारत सरकार द्वारा एस बी आई डेबिट कार्ड पर सेहो मधुबनी पेंटिंग के आकृति के जारी कयल गेल है। अखुनका समय में एक टा हासेगावा नामक जापानी पुरुष जापान के टोकामाची नामक जगह पर मिथिला संग्रहालय बनेला आ ओहिसँ ओतऽ एहि चित्रकला के सेहो प्रचार प्रसार कऽ रहल छै यहाँ के मिथिला पेंटिंग विश्व भर में ख्याति प्राप्त केला प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी सेहो एहि कलाकारी के कायल छथि ओ अपन विदेशक कतेको मेहमान के एहि पेंटिंग के भेंट स्वरूप प्रदान केने छथि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी सेहो एहि चित्रकला से बहुते प्रभावित छथि ओ अखुनका महामारीसँ बचक हेतु एहि चित्रकलासँ सुशोभित मास्कके उपयोगमे लेता से घोषणा केलथि आइ निश्चित रूपसँ चित्रकलाके क्षेत्रमे भारतक कोनो कलासँ अपन मिथिला पेंटिंग अपन मधुबनी पेंटिंग सर्वश्रेष्ठ अछि अग्रणी अछि हमरा लोकनि के राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ई कला के संबंध में जानऽ के चाही बूझऽ के चाही आ अपन अपन घर में एहि चित्रकला के लगा कऽ घरक शोभा बढ़ाबऽ के चाही जय मिथिला जो है ये मिथिलांचल क्षेत्र में बिहार में अच्छा, बिहार। जैसे बिहार के हाँ, मधुबनी काफी है। एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख वाह। चित्रकला है बहुत ही प्रबल है और